Ha khensa ku va mi pfule chanele ya Matimba ya Emmanuel Maleku YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti chanele letin'wana la ku khumba mhaka yin'wani leyi mi kuma ku vanhu vo tala masiku lamawani a mi yi tekeli enhlokweni or a hi yi tekeli enhlokweni or a ni yi tekeli enhlokweni a ni ma swi tiva ku vanhu loko va kha va phungela va tirhisa swiharhi swo karhi a hi nge xikombiso. va tirhisa nyoka va tirhisa ximanga va tirhisa ntswana va tirhisa xikhova ku va va pfalela vanhu swilo swo karhi ku swa vona swi nga lunghi evuton'wini ku va va rhumela swilo leswiya swi ta swi ta yingisela swilo leswi vanhu va swi vulavulaka ivi swi tlherisela ka vanhu lava va nga ta va va swi rhumile. ku va hi pfalele va hi pfalela tihlahla, a ni mi kuma ku van'wanyana va n'wina munhu a ku byela ku hayi ni lo fika ni chayisa mbyana ivi movha yi rhula ivi a nga lovi, kumbe a ku hayi ni fike endleleni ni fika ni vona xikhova ivi loko ni fika le mahlweni ni fika ni hlayisa nsinya, kumbe a ku hayi ni hundze ndhawu yo karhi ku ri na tinyoka ti pfale ndlela loko ni n'wi zama ku hundza ivi movha yi rhola. ma ni twisisa kumbe un'wanyana a ku hayi ku lo na rila xikhova la kaya ivi endzhaku ka masiku mo karhi ni twa swi swo karhi or ku lo na rila xikhova loko ni fika ntirhweni swi swa mina swi nga ha fambi or ku rila xikhova swi ku humelela swi swo karhi se masiku lama those people or valala va swi tiva ku vanhu vo tala sweswiwani miehleketo ya hina hi tiva swi swo karhi ku okay loko ko humelela nyoka yo karhi or ku humelela ximanga or ku humelela mbyana or xikhova. ku ta ta mabadi wo karhi. Van'wanyana loko ku ta timbyana emitini va nga ti tivi va ti hlongola, ma ni twisisa? Loko va hlongola timbyana letiya va ti hlongolela yini? Ku ti nga ti ti ta yingisela mahungu, ma vona? Se masiku lamawani vanhu lavawani valala lava va na vutlhari byin'wana byi kulukumba ngopfu. Mi ni twa mi ni twisa kahle? Sweswiwani va tirhisa mapuma, va tirhisa tinhongana, va tirhisa mahele, va tirhisa swipanu. va tirhisa makhongoloti. Loko mi kuma ku ku na vanhu van'wani mi kuma ku loko u kha hi famba hi timovha ni, mi kuma ku ku nghena nhongani emovheni ivi mi kuma ku mi pfale mafasitere. Van'wanyani va yima, loko a vona ku ndhawu leyiwani yi safe ni nga kota ku paka movha, i paka movha sayitini ivi a yima a pfula mafasitere a humesa nhongani liya. Because what? Wa swi tiva ku nhongani liya mi kuma ku a hi nhongani ntsena, kasi i xilo i nala a a n'wi landzelelaka. Van'wanyana loko va fika ma a makaya ya vona va fika va kuma makhongoloti etindlwini, i make-a plan ku khongoloti leriya i ri dlaya ku fana na loko a dlaya nyoka, ivi van'wani lava pfumelaka ka ripfumelo ro karhi va tirhisa swilo swo karhi va chela ka nyoka ka khongoloti leriya, ma vona ivi van'wanyani na mahele a ni ku na leswi swo a mutini mi ku hayi muti wa ka swimanimani hayi va dya kahle, vo tala ma swi tiva ku mahele loko ma ta mutini ma tisa ngopfu hi mafurha or mi kuma ku a mutini wolowo ku dyiwa kahle. loko ni ku dyiwa kahle a hi swi vekeni so between between between twenty percent to hundred percent hi swi veka la la la xikarhi because a ni mi kuma ku van'wani va ta ku hayi i muti luya i swisiwana because a va dyi kahle minkama yo tala leswi a byela vanhu vo tala ni ku ri ti xisiwana vanhu vo tala a hi koti ku ku ku ri twisisa ku ri ti xisiwana yini ri ti xisiwana hi vulavula hi munhu loyi a pfumalaka vatswari va ri vambirhi a pfumalaka mhani na papa i hi xisiwana se loko mi kuma ku munhu wo karhi wa dya wa fikela eka swakudya swo karhi a hi xisiwana munhu o pfumala se mi kuma ku loko ka vanhu va pfumari lava ya mahele lama ma ta ma fika ma destroy vutomi bya vona hi katsongotsongo ma kha ma yingisela mahungu van'wanyana mi kuma ku lembe na lembe mi dlaya mahele a ma heli mahele malama ivi van'wani lava swi tivaka va famba va swi lavisisa va ku a hi ma hela swilo leswiya i mindzilo ivi va haxa mimirhi swi hangalaka swo fana na na mapumu. Loko mi fika endlwini mi kuma ku ku na mapuma ma kha ma damarhela damarheta laha ndlwini n'wina siku na siku mi vona mapuma ma kha ma jikajika ivi mi kuma ku puma leriya loko mi ri ba ra nyamalala a ma ha ri voni ma vona mi swi tiva ku okay xilo lexiya i yini i i i ntlingo wo karhi wu te ku tekeni ka mahungu wu teke ku tekeni ka swilo swa n'wina ku xin'wana na xin'wana lexi mi xi vulavulaka xona xi teka xi yisa ka valala se mi tivonela hi swilo leswi ni nga swi hlaya laha hikuva valala se va tirhisa swona dankie.